Virun genee 20 Joer hunn d'USA ugefaangen, den Irak unzegräifen. Honnertdausenden Iraker an och 4.500 amerikanesch Zaldote koumen ëm d'Liewen. Ma schonn deemools gouf et Zweifel un der Ursaach vum Krich. An haut steet fest, Et goufe keng Massevernichtungswaffen an och keng Kontakter zu Al-Qaida. Si waren e Virwand. E kuerze Réckbléck vum Petz Bartz.
Saddam Hussein and his sons must leave Iraq within 48 hours. Their refusal to do so will result in military conflict, commenced at a time of our choosing. D'Urteel wor gefall zu Washington an huet kee Sënn gemaach. De Saddam Hussein wor sécher kee Komiounskand, mee souguer och nëmmen eng Nieweroll an den Attacke vum 11 September hat den Irak ni. grad esou wéineg wéi Kontakter zu der Terrororganisatioun vun Al-Qaida an dem Osama bin Laden. Et wor evident, datt den Irakkrich als President George W. Bush Oflenkungsmanöver vun der schonn deemools an Trëndele gerodener Afghanistan-Invasioun huet missen hierhalen. Bis 2011 a bis zu engem demokratesche President Barack Obama huet et gedauert, datt den Irakkrich offiziell eriwwer wor. Mee d'Konsequenzen dovun goufen eréischt duerno kloer. Massevernichtungswaffen, Regime Change, de Wiessel vun engem Regime, mat anere Wierder, Mission accomplished, Missioun ofgeschloss, a Boots on the ground, net just Loftattacke mee eng Buedemoffensiv, goufen zu Begrëffer, déi bis haut d'Bush-Joren definéieren. No der Hiriichtung vum Saddam Hussein wor déi méiglecherweis schwéierst Feelaschätzung vum Pentagon déi, datt een am Irak een demokratesch gewielte Regime kéint implementéieren, deen d'Vergaangenheet vergiessen deet. Den eesäitege Favoritismus vun de Schiiten duerch Washington huet de sunnitesch-extremistesche Widderstand nach gestäerkt. No al-Qaida ass doraus den Islamesche Staat gewuess an den Irak gouf zu der Wéi vum modernen Terrorismus, deen duerno séier niewendrun a Syrien eng weider Heemecht fonnt hat. No bal 9 Joer schléissen d'USA dann 2011 eng Militärmissioun am Irak of, déi ronn 800 Milliarden US-Dollar kascht huet.
A mir schalten elo an den Irak, op Bagdad bei eisen Auslandskorrespondent Philippe Crowther. Jo Philippe, haut, 20 Joer dono, wéi gesinn dann jonk Iraker dëse Krich an hirem Land?
Jo, et gëtt eng ganz nei Generatioun hei am Irak, déi iwwerhaapt déi Zäit vum Saddam Hussein, dee Regime, guer net kannt huet. D'Leit, déi 20 Joer oder manner hunn, si kenne just déi Zäit vun der Präsenz vun den amerikaneschen Zaldoten. Dat war natierlech keng friddlech Zäit, dat war eng Zäit vum Biergerkrich hei am Irak. Mee dat si jonk Leit, déi vill méi exigent sinn an natierlech och däerfen exigent sinn. Si wëllen Méi Aarbechtsplazen, zum Beispill de Chômage ass besonnesch héich hei am Irak. Si wëllen, datt méi Medikamenter disponibel sinn, datt d'Spideeler verbessert ginn. Si wëlle manner Aarmut an haaptsächlech, an dat héiert een all Kéiers bei all Diskussioun, déi een hei zu Bagdad zum Beispill huet, si wëlle manner Korruptioun an der Politik hei gesinn. D'Korruptioun ass besonnesch héich an dësem Land.
Et sinn, wéi gesot, also 20 Joer vergaangen. Philippe, huet den Irak sech dann an där Zäit zum Besseren entwéckelt?
Ma den Ament op d'mannst ass eng relativ stabil an eng relativ friddlech Zäit hei am Irak. Mee et muss een ëmmer drun erënneren, datt déi lescht puer Joerzéngten, datt do den Irak méi Zäite vu Krich kennt wéi Zäite vu Fridden. Dofir gëtt et ëmmer déi Angscht, datt et mat deem Fridden, deen et am Moment hei gëtt, séier kéint eriwwer sinn. D'Zäit vum Saddam Hussein ass natierlech elo bal 20 Joer eriwwer an et ass haaptsächlech déi eeler Generatioun, déi sech un déi Zäit erënnert, déi besonnesch hir Fräiheeten ze schätze wëssen. Hei gëtt et elo Meenungsfräiheet, hei gëtt et elo Pressefräiheet an et sinn déi eeler Leit, mat deenen ech an deene leschte puer Deeg geschwat hunn, déi mer dat ëmmer nees gesot hunn, wéi schéin dat ass, fir déi Fräiheeten ze hunn. Si sinn et éischter, déi 20 Joer zeréckkucken a soe géifen, datt déi Decisioun vun den USA, och wann et zu Biergerkrich hei gefouert huet an zu ongeféier 300.000 doudegen Iraker, datt et villäicht trotzdeem iergendwéi derwäert wor. Eng aner Fro, Philippe, ass jo awer och, Wéi ginn d'Amerikaner mat deem Krich ëm? D'USA gi jo awer ganz staark kritiséiert. Et heescht jo och, et wär e Krich, deen op Ligen opgebaut wär.
Jo, an dat wësse mer elo. Et war just zwee Joer no der Invasioun hei, wou den Haaptwaffeninspekter vun der CIA et zouginn huet an et huet misse soen, datt déi Massevernichtungswaffen hei net fonnt goufen. Et gouf se net wärend der Zäit vum Saddam Hussein. Dat war déi Ligen, op déi de Krich hei opgebaut wor. Wat sech zënterdeems verännert huet, aus der amerikanescher Perspektiv, ma haaptsächlech Sinn d'USA elo net méi, 20 Joer duerno, si sinn net méi déi eenzeg Weltmuecht hei op der Äerd, si waren et dee Moment, mee déi Positioun ass elo verluer gaang. D'USA sinn och e Land, déi elo manner Interessi hunn, fir Demokratie souzesoen ze exportéieren, dat war jo d'Iddi vun den USA deemools, an och d'Iddi fir de Regime ze änneren, hei an den Irak. Dat ass eppes, dat mécht den USA dach e bësse méi Angscht den Ament, fir esou eng Interventioun am Ausland ze starten. An d'Meenung, och an den USA selwer, huet sech verännert. Zum Beispill soe ronn 60 Prozent vun den Amerikaner elo, datt et eng falsch Entscheedung wor, fir dëse Krich am Irak viru genee 20 Joer unzefänken.
Merci Philippe fir all des Explikatiounen aus dem Irak vun Bagdad.